Ā, ki ōku nei whakaaro, ko Sam kē te aho nui o tēnei pakanga nui. Kei Old Town a Sam e noho ana, engari ki ōku nei whakaaro, ko ana pukenga rangahau tētehi o ngā tino aho o tēnei pakanga. Ā, nō te kōnae tuatahi i kite i a ia e whakamahi ana i ērā pukenga, ā, nāna anō te maunga Dragonglass i kimi i roto i ērā pukapuka. Ki ōku nei whakaaro, Ka kitea e ia tētehi momo korero tuku iho, tētehi korero muna kua ngaro mō tētehi wā. Ana, ki ōku nei whakaaro, ko tētehi tauira nui, e mōhio ana tātou atu i te Dragon Glass, ko te maitai, ngā hoari maitai Valyrian, anahe te taputapu, E taea ngā waewae makariri rā te patu. Nō reira, ki ōku nei whakaaro, tērā pea i a ia e pānui ana, e rangahau ana, ka kite ia i tērā mōhiotanga i te mea e mōhio ana tātou, ā, kua ngaro ērā momo mātauranga mō te, te hanga i te maitai Valyrian, nā te mea he taha whaiwhaiā kei roto i tērā mahi. Ā, engari, ki ōku nei whakaaro, Ka, ka kimi ia i ērā mōhiotanga, ka whakariterite ia i te hunga, te aha, ā, ngā kai patu, ā, maitai, ā, ngā kaihanga hoari, ā, ka tohatohaina tērā mōhiotanga ki a rātou kia timana, tīmata anō tēnei mea te, te hanga i ngā hoari, ā, maitai Venerian. Hoi anō, koirā te tuatahi o, o aku whakakitenga. Tuarua, ā, ko Sansa te tangata ka patu i a Littlefinger. Āe, e kī ana au i tērā ināianei nā te mea, ā, nō mai mai ā tēnei mea, tēnei āhuatanga ā, o te tauira ā, e eke ana ki tua noa atu i ngā pukenga ā, o te tohunga, o tana tohunga. Ana, Mō tēnei wā roa atu i ngā wheako, ko Littlefinger te kaiwhakaako, te te ringa poipoi i a Sansa i ērā pukenga tinihanga whakataruna i te tangata. Nō reira, ki oku nei whakaaro, ka noho ko Sansa te mea ka patu, ka whakamate, ka kōhuru i a Littlefinger. I te mea, i tēnei wā e mōhio ana a Sansa, ā, ki te tino tinihanga, ā, me te wairua nanakia i roto i a Littlefinger, engari ki au nei kāre anō ia kia tino mārāma, ko Littlefinger te tumu o ngā mea kino katoa kua pā ki, ki tōna whānau. Ana, i roto i tēnei terenga ki ōku nei whakaaro, ā, ka taka te kia, ka taka te kapa, ā, i roto i a ia, āe, anei te tangata. Ko Littlefinger kē te tangata i tīmata i ēnei āhuatanga katoa i pā ki tōna whānau. Nā wai rā, ka huri atu, ka patu i a ia. Koinei ōku whakaaro e hoa mā. Tatari mai a i kī au i tēnei wā, ā, ka mate a Littlefinger i te ringa o Sansa. Ā, hoi anō, ko taku whakakitenga nui i roto i tēnei terenga tuawhitu o Game of Thrones, ā, ko te matenga otirā me te whakaaranga o tētahi o ngā tarākona a, a Daenerys. I tēnei wā, kei a Daenerys, ā, ko te kaha o Daenerys kei tua noa atu i ngā, ngā ope hoea, ngā ope tauā katoa, ā, i ngā tōpito e whā o Wēterotehi, i runga anō i te mea e toru ana tarākona. Ka rītu atu i tērā, he ara noa atu inā te nui o tana ope tauā, ā, ka mutu e toru ana tarākona. Ki ōku nei whakaaro, me whakatauritehia tērā momo kaha, me heke mai tōna kaha, me piki te kaha o tētehi atu, nā. Ki au nei i tēnei wā, ā, ka mate tētehi o ana tarākona, kāre au te kī ko Drogon, ko Waiau rānei, engari, ā, i tēnei wā ka mate kātahi ka tau mai, ā, te iwi waewae makariri, ā, ka puta mai te kīngi o te pō rā, ka whakaara anō, ā, taua tarākona.

O Daenerys, ana, arā, ngā, ngā tarākona, tē taea e tētehi ope tauā te, te, te whakahinga i a rātou. Ā, āe, arā ētehi kōrero, ā, mō te, te pūtātara, ā, tarākona, ā, i roto i ngā kōrero tuku iho mō Wēterotehi.

Koinā e hoa mā, ā, nō reira, nau mai ko te kōnae tuarua i tēnei rangi, ā, haere ake nei i roto i ngā wiki ka hoki mai tātou ki te whakarāpopoto i ngā mahi o tēnei terenga, ā, hoi anō, tēnei ka mihi atu ki a koutou kua tahuri mai ki te māwhai, hei konā rā.